Häerzlech wëllkomm zréck bei enger neier Episode vum Kaméidi Luxemburgs Finest Metal Podcast. Dës ginn am Gilles an zwar Monolog. Äh, dës Keer ginn ech zréck op eng Band, vu mir perséinlech ganz wichteg ass an wou et natierlech och ganz vill Kontroversitéiten Gëtt iwwer hir Bandcarrière an do hunn ech mer geduet, ech kommen op eppes zeréck, mat deem ech ganz fréi an Kontakt komm sinn. Eng Band, wou mer ganz wichteg ass, virun allem e Gittarist, wou mer nach vill méi wichteg ass, well dee mech wierklech geprägt huet an der Spillaart a Weis, an der. Idee wéi e gespillt hunn an dat huet mech einfach motivéiert, och wann ech haut nach net esou Gittar spille kann, mee fir Gittar ze léieren. An do schwätzen ech vun der italieenescher Band, wou et nach ëmmer gëtt, awer wou ganz vill Saachen dozou ze soe gëtt. Dat ass déi italieenesch Band Rhapsody of Fire, wou ganz vill Nimm huet oder hat a ganz vill Ofspaltungen an nei Bands, wou esou en änlechen Numm hunn. Hunn ech mer geduet, dat ass nämlech voll meng Schinn an hunn ech mer geduet, dann erzielen ech iech mol, wat ech dozou ze soen hunn. An wou fänkt een bei hinnen un? Si gëtt et schonn extreemst laang, wann een esou kuckt. Rhapsody, wéi se ganz am Ufank geheescht hunn, oder nach vill méi fréi, 1993, ass ënner dem Numm Thundercross huet sech de Luca Turilli op der Gittar, den Alex Staropoli Den Daniel Carbonera an ech mengen do war de seng anner net dobäi, mä do war hat awer schon eng Idee ginn, wéi déi Band oder wat déi Band ging maachen. An wat, wat, wat mécht déi Band? Virun allem mécht déi Band symphonesche Power Metal gemëscht mat ganz vill neoklasseschen Elementer, zemools um Ufank vun der, vun der Carrière. An si hunn u sech. Hir Opmierksamkeet ass an d'Lut gaang, wéi se 97 den hiren Debut Legendary Tales erauskomm ass, a wat si generell op bal all hiren Alben gemeet hunn, si hunn ëmmer eng Fantasy-Geschicht. erzielt an dat ass elo keng Fantasy Geschicht wou an iergend engem Buch steet oder esou, do muss een da schonn den Hutt ofdoen virun dem Här Lucaterilli wou sech do eng Story iwwerluet huet, eng typesch Fantasy Story à la base vun Lord of the Rings oder vun Wheel of Time. An do geet et ëm déi famous Emerald Sword Saga, wou sech iwwer eng jett Alben gezunn huet, an déi huet dann mat dem Debut Legendary Tales for Xehanort ugefaangen. Dat Joer drop ass schonn direkt Symphony of Enchanted Lands erauskomm, dat war deen Album, wou ech fir d'éischte Kéier a Kontakt komm si mat hinnen. An ech weess nach genau, dat war e ganz, ganz spezifesche Cover, ech mengen et ass. Mega kitscheg haut wann een dat kuckt, mee um Cover ganz blo an e mega fette rouden Draach mat engem mächtege Krieger mam engem mächtege Schwert wat blénkt wéi soss näischt anescht ass. Dat huet nëmmen esou no Kitsch an no Power Metal gejaut. Mee den Album war richteg gäil an ech weess dee wierklech ze schätzen. Virun allem äh, den Interplay tëschent denen schnelle Passagen, wo sie fir fir hir Power Metal äh, Karriere gespielt hunn, an die wonnerbar Stëmm vum äh, Fabio Lione, wo eng Operett ähnlech Stëmm äh, mat mat wirklich barockähnlechen Elementer gären gäre vermëscht an dat dat war immer immer schmackes an schon dat immer appréciéiert an den Album huet mech wirklich äh, Geflasht an ech lauschteren deen haut nach. Deen ass op all Stick, op all USB Stick, egal fir Auto wou och ëmmer, dee mindestens deen Album ass drop. Et gi verschidden Albume vun hinne wou ech wierklech héich ze schätze weess, mä dat do ass einfach deen wou mat deem alles ugefaangen huet fir mech. An wéi gesot do si mer scho bei dem zweeten Album an dëser, an dëser Emerald Sword Saga wou, wou se um Wee sinn hir Story ze developpéieren. A wat ëmmer och nach flott war, well deemools hues du jo nach net esou vill CDen oder Music online kaf, do hues du nach CDe kaf. An wann ech elo hei, an ech hunn se hei leien, effektiv, do sinn e puer vun hire Booklets, wou ganz gutt equipéiert sinn, mat enger Landkaart, wéi, wéi déi Welt ausgesäit, wou geet déi Rees hin, mat de Lyrics, an et ass alles wierklech detailléiert an dat, Dat ass eppes mat deem ech einfach ëmmer konnt eppes ufänken an schu mech och gären dodra verluer. An wann ech da kucken, wat no Symphony of Enchanted Lands kom, kom ass den 2000er Dawn of Victory, wou geprägt war vun nach méi schnellen an vläit eng Tick manner Orchestrasi Orchestralisatioun, mee awer dofir Ëmsou méi schnell gespillt deelweis. Dee famousen Holy Thunder Force, ech mengen déi Leit wou dobausse elo nolauschtere wou Rhapsody oder wou Rhapsody of Fire e Begrëff ass, déi wësse ganz genau wat wat fir ee Lidd ech mengen an déi kennen och Holy Thunder Force an dat ass bis haut nach ee vu mengen absolute Favoritten vun Dawn of Victory. An ähm, ja 2001 ass et weidergaangen. Wéi gesot war ganz ganz fläisseg Jongen an se ginn et jo och schon eng Zäitchen. Äh, 2001 ass zu dem Zäitpunkt eng EP erauskom, déi Reign of a Thousand Flames geheescht huet. Ech menge wiederhéiert äh, Titele vun den, äh, vun den Alben oder vun der EPen, dat ass schon Epesche Schäiss, ne? An deementspriechend kritt een och bei hinnen ze bidden. Reign of a Thousand Flames war u sech just eng EP, an ech muss do awer och betounen, datt et eng EP war, wou bal 40 Minutte laang war. Dat ass jo och elo net grad näischt, well hir Lidder sinn och deelweis net esou déi kuerz, wat och fir Power Metal fir deen Zäitpunkt fir mech eng Decouverte war. Et ginn Lidder, wou gäre mol iwwer 15 Minutten, 16 Minutten erausginn, wou wierklech eng ganz Storyline erzielen, mat mat Narration, mat Leit, wou erklären, wat geschitt ass a wéi geschitt gëtt, a Schlachten. An dat ass wonnerschéin, fir dat mannst ze soen. An déi famös Emerald Sword Saga, déi huet dunn 2002 Mam Power of the Dragonflame huet déi Saga opgehalen. Power of the Dragonflame hunn se nach eng Kéier alles opgefuer wat se haten. Se sinn nach méi méi schnell an méi méi epesch a méi rasant a méi méi expressiv ginn an deem wat se gemeet hunn. An dunn huet halt déi Story déi famous Emeralds Sword äh, Saga Story ass zu engem Enn komm. Et gouf kann ech scho bal soen sou bësse wéi en Happy End. Et kann een et effektiv mat engem Film vergläichen. Si hu sech ganz gären och, zu deem Zäitpunkt war dat effektiv kee Begrëff, mee ech ka mech erënneren, datt a ganz villen Interviews, ob et an Zäitschrëften oder wat och ëmmer war, hu se sech ëmmer selwer gären als The Hollywood oder Symphonic Hollywood oder nach besser Symphonic Epic Hollywood Metal genannt, well dat war och prinzipiell, dat war net net iwwerdriwwen, et war am Fong genau dat, wat se gemeet hunn an dat huet och dat huet och wierklech. wéi d'Fäsch op d'A ass d'Beschreiwung gepasst fir dat, wat se do gemeet hunn. Sou, an do war dunn no 2002 war Power of the Dragonflame fäerdeg mat der Story, do war mol zwee Joer laang Paus. Du huet sech natierlech op bëssen Apps gedoen an der Band, ech meng wéi bei all Band zi Leit déi kommen, zi Leit déi ginn, dat, dat gehéiert do zou. Se hat en ganz grouss Toure mat äh, Sonat Arctica, mat Stratovarius äh, bis 2002 oder bis 2004 souguer. An dunn koum dunn 2004 fir d'éischt koum emol eng nach eng EP eraus wou The Dark Secret geheescht huet an do war schonn e bëssen eppes opgefall wat mengen ech herno virun allem fir de Luca Turilli opgefall ass, se hunn net opgehale mat. nach méi Orchestralisatioun, nach méi epesch, nach méi hei, nach méi do, nach méi opulent an do huet bei mir schonn ugefaang bëssen ze soen, hm, okay, wéivill wéivill ass gutt a wéivill ass ze vill? An äh, ech schwätzen do vum Symphony of Enchanted Lands Part 2, The Dark Secret, wou am Fong de kompletten Album, wou dat Joer selwer 2004 rauskomm ass, äh, dee war wéiglech geprägt vun nach méi nach méi Orchest Orchester, nach méi Nach méi Oper, nach méi Narration, nach me et war einfach alles, alles wat se schonn haten, just nach méi. Dat eenzegt wat se zeréckgeschrauft hunn, leider zu mengem Enttäusche, war d'Guitar Parts an e bëssen dat méi schnellt Power-Metal-méisseg Gespills, wéi mär et deemools vun Hammerfall oder sou kannt hunn. Dat war e bëssen an de Schied geroden. Zum Virdeel natierlech fir deen Album a fir déi folgend Saga, wou se sech do iwwerluet hunn, fir e Storyline draus ze maachen, wou mat deem Album do ugefaangen huet, hu se sech mat an d'Boot geholl, de keen anere wéi de Christopher Lee, ech mengen dee war deemools och schonn 82 Joer al, fir verschidden Deeler ze narraten. Storyméisseg gesinn, fir déi ganz Storyline ebe weider ze féieren an e bëssen de Leit tëschent de Lidder oder esouguer während de Lidder ze erläuteren, wat da lo genau an dëser Story passéiert. An do war. Ënnert anerem och e Lidd op deem Album The Magic of the Wizard's Dream, dat war e bësse méi e luest Lidd, wou hien esouguer och an engem Opernduett mam Fabio Luene matgesongen huet. An dat war scho staarken Tubak fir e Mann, deen éischtens emol 82 Joer al ass an ech mengen, dee Mann ass Schauspiller an dee kann esou vill méi. Dat war schon phänomenal. Mat deem Album par konter och a mat deem Lidd äh, Unholy, Unholy Warcry, wat op dem Album drop war, sinn se an Top of the Pops komm, wat fir deemools och bësse bizarre war fir sou eng Band. An äh, do sinn se dann och kruten se bësse méi Opmierksamkeet an ech mengen, dat ass de Jongen och net allze gutt bekomm. Wat ech par contre elo effektiv vergiessen ze soen, an dat ass meng ech méi wéi wichteg, ähm, mam Ufank vun dëser neier Sage a mat deem Album Symphony of Enchanted Lands Part Two hunn si och aus Trademark Issues decidéiert, dass se gingen den Numm vun der Band änneren an dass se dann sech gingen vun Rhapsody an Rhapsody of Fire äh, ëmdeefe loossen, well dat méi, méi grandios an dat ging méi representativ sinn fir, fir dat wat se maachen. E gäilen Numm, perséinlech gesinn, bon, ech weess net genau d'Detailer, firwat dat esou en esou en Shitstorm war deemools, mee just fir en Detail ze ginn, um nächsten Album, deen zwee Joer drop, 2006 erauskomm ass, Triumph or Agony, war en 70 deelegen Orchester dobäi a Chouer, wou vum Luca Turilli an Alex Staropoli begleet ginn ass, fir deen Album, fir do Saachen ze schreiwen. An do ah, dat ass scho vill ne also dat normal normal stierflech Leiit déi Musik lauscht an die kënne fläit bësse schwéier domat funktionéieren, well sech näich kënnen annner virstellen oder well et einfach zevill e Moment ass. An dat ass och fläit e Wuert vu mir perséinlech wichteg ass um Triumph for Agony Album. Den Album ass ass gutt, mee ass einfach zevill. Ech mengen sou sou sou sou vill Symphony of Enchanted Lands war sou méi war Triumph or Agony an dat dat ass wéckeg konstant wéi eng Steigerung wou sech bis zu hirer zu hirer Opléisung oder zu hirer Neiformatioun 2011 wéckeg bemierkbar gemeet huet okay äh, meng perséinlech Meenung war okay et ass einfach ze vill. An dat aneren, den eenzegen, wou net wierklech gehollef huet natierlech, dat war ee vun hiren, ee vun hiren soi-disant Manager vun déi Zäit. Ech mengen den Joey DeMaio vu Manowar ass och net bekannt fir, fir tolerant ze sinn an hien huet dat och extrem krass gepusht an esou. Mee bon, dat, dat sinn nach aner Saachen. Op jiddefalls ass no Triumph or Agony ass nach een. Pardon, zwee Albe kommen da fir méi eng EP an ee ganzen Album. Da war fir d'éischt de Frozen Tears of Angels, wou 2010 erauskomm ass, war eng véier Joer Paus, ech mengen dat ass jo och net näischt. An ähm, dat war soss näischt wéi e klengen Ofschnëtt nei erzielt vun dëser Dark, äh, Dark Secret Saga. An mat dem Ofschloss 2011, wou schonn en en neie Gittarist bäikomm ass. De Luca Turillo war zwar nach do, mee ech mengen do wosst awer scho jidderee wou déi Rees dohi geet mat From Chaos to Eternity, wou 2011 erauskomm ass. Dat war och effektiv deen dee leschten dee leschten Album wou de Luca Turilli drop war. An ähm, well hie sech do iergendwéi an d'Buuschte krut mam gewëssenen Här Alex Staropoli. En huet zwar d'Lidder dofir geschriwwen, mee en huet zum Deel och scho bal näischt méi drop gespillt. Bild. Dat war wéi gesot de leschten Album mat him. Ähm, dono hunn ech perséinlech gesinn e bëssen d'Interesse verluer, well et einfach ze vill war an obwuel ech Power Metal gären an ëmmer rëm gäre lauschteren an zemools si an hir éischt Saachen. Ech kann mat der zweeter Saga, der famöser Dark Secret, äh, Dark Secret Saga net ganz vill ufänken, well et einfach ze opulent ass. Obwuel ech sinn gären op progressiv an sou Saache lauschtert oder generell atmosphäresch Saachen, mee dat war dat ass einfach ze vill. Op jidde Fall ähm, mam 2013er ass dat war mir effektiv den éischten Album wou rauskomm ass no dëser äh, no dësem soi-disant Split, wou den äh, Luca Turilli du gaangen ass An dat war och den éischten Album, wou hien dann net do war. Et waren zwar nach ëmmer Lidder, wou vun him geschriwwe goufen, mä de Roberto De Micheli huet huet hien ersat op der Gittar. An hien hat och ganz vill ze fëllen, well ech mengen, de Luca Turilli ass, war bekannt fir seng Spillart a Weis an dat war schwéier, fir déi Plaz ze fëllen. An ech mengen, dee Mann huet sech do. leider eréischt op deem leschten Album richteg bemierkbar gemeet, dee elo fir dee fir kuerzem fir e puer Joer erauskomm ass an jo op jidde Fall en huet duerchgehalen fir dat mannst ze soen. Op jidde Fall ass den Dark Wings of Steel 2013 erauskomm, deen ass laanscht mech gaange wéi soss näischt, do war net ganz vill drop wat mech lo vum Hocker gerappt huet. well et u sech am selwechten, an der selwechter Idee weider gaangen ass. An ähm, dono koum nach Into the Legend, dat war och de leschten Album, wou de Fabio Lione, deen um Gesang, wou och schonn éiweg dobäi war zu dem Zäitpunkt, fortgaangen ass. An äh, dat huet mech e bëssen. Ech wëll net soen, verwonnert huet et mech net. Also et war scho gewosst, dass nom Depart vum Luca Turilli, dass do iergendeppes am Busch ass an iergendeppes net richteg funktionéiert. Mee wéi dunn och nach de Lione gaangen ass, do war esou, ah okay, ech menge ganz déi Band do huet et gepackt. An deen eenzegen originale Member, wou nach ëmmer dobäi ass, ass den Alex Staropoli op de Keyboards. An dat war et op jidde Fall. den Album Into the Legend, dat war och so eng Saach. Ech mengen den Album schon en awer erwaart an ech hun voller Hoffnung gehofft, dass et net onbedéngt wéi fréier weidergeet, mee dass et einfach Rhapsody ass an net net just äh, Orchestralisatioun an, an net just Opus an ha do. Ech sinn e bëssen enttäuscht ginn. Et waren natierlech e puer Lidder drop wéi op all sou sou se Alben, kann een net alles gären hunn. Op deem Album waren zwee, dräi Lidder drop, wou déck gutt waren. An de Rescht war so la la. An du koum 2019 huet sech do carrément alles nei reforméiert. Et sinn ei Bandmembere komm, ähm, mir hunn en neie Sänger gehat, äh, mir hunn äh, den eenzege wéi gesot vun nach do ass ass den Alex Staropoli, mir hunn den Giacomo Voli op der Lead Vocals an äh, de Roberto Micheli op der Gittar, wou nach ëmmer eng super gutt Aarbecht do geleescht huet. Nach ëmmer, nach ëmmer, ech weess elo net wéi se et gemeet hu, well zu deem Zäitpunkt war de Christopher Lee schonn dout, mengen ech. De Christopher Lee huet och verschidde Passagen nach geschwat. Ech huele mol un, datt se do iergendeppes geknéchelt hunn mat, mat schonn recorded tracks vun deemools oder esou. Mee mat deem Album, deen dunn vun hinne komm ass, The Eighth Mountain, hu se dunn probéiert nach eng Kéier alles, also déi, dat originalt Rhapsody opliewen ze loossen, mat der Idee, vun enger vun enger Welt äh, enger Welt kreéieren an do sinn se dummer dem famousen die Nephilim Empire Saga hunn se sech den iwwerluet, wou der wahrscheinlech och an dat steet effektiv hei vum Alex Daropoli mat Hëlle vum vum Vocalist äh, Giacomo Volli äh, geschriwe ginn ass an wo se och elo nach ëmmer dobäi sinn. An den Album huet mech ganz gut iwwerrascht muss ich soen, well dat war en klengen Hoffnungsschimmer fir oh, et ass et ass erëm souwäit, et geet erëm virun, et ass erëm méi Power Metal a manner Symphonie. Obwohl natierlech et war nach ëmmer Symphonie drop an dat wäert et och bei hinnen bei hinnen ëmmer ginn. Ähm, no dësem Album ass et um Fong soss näischt wéi soss wéi weidergaangen. Äh, mat Glory for Salvation ass 2021, dat heescht effektiv d'lescht Joer, an ech hunn deen Album, ça y est, vergiess a menger Lëscht, well deen ass vill gelaf, ass dunn äh, deen zweeten Album an dëser Saga erauskomm, och nach ëmmer mat där selwechter Besetzung. an wou se an hirer Story weider fueren. Ähm, dobäi bemierkt, och wann lo hei vläit den aktuellen Stand vun Rhapsody of Fire ophält, muss ech dozou soen, dass zum Zäitpunkt vu Rhapsody um Ufank an äh, um Ufank vun 2000 an sou hat de Luca Turilli Well den Manny Grett, deen hat näischt Besseres ze dinn. Deen hat ganz vill Nieweprojeten, wou mindestens genauso wichteg waren a wou ech mengen och e bëssen, ech wëll net zon dru Schold sinn, mee wou awer zum Deel bäigedroen hunn, dass déi Band Rhapsody of Fire oder Rhapsody oder wéi se och ëmmer herno heeschen, well do komme lo nach verschidde Fakten, dass dat e bëssen an d'Gette gaangen ass an hien hat eng eng eng mega krass Solokarriär. En huet seng eege Band gehat, wou en 99 bis 2006 äh, dräi Alben released huet. En huet gemengt, e misst zu so en Elektropop Album probéiere mat Luca Turilli's Dream Quest vun 2006. Dat ass laanscht mech gaangen, och wéi soss näischt, well dat huet mech net wierklech interesséiert. Par conter, an dat ass elo dat bëssen, dat bësse méi kontroverst an e bësse méi cringe un dem Ganzen, 2012, dat heescht ee Joer no sengem Depart vu vu Rhapsody of Fire, huet hien decidéiert, Nee, ech, ech behaapte mech elo drop, ech nenne meng Band ëm oder ech, alles wat ech virdru gemeet hunn, ass egal. Ech maache elo eng nei Bad, déi sech dann Luca Turilli's Rhapsody nennt. Jo, an, an dat war e bëssen, fir a mengen Ae war dat extremst bizar, well ech mengen, maach eppes komplett Neies. An ech mengen, esou ass den Album och net gutt ukomm, well et huet een ëmmer d'Tendenz gehat, ech och, Ech si fir d'éischt bei déi eng kucke gaangen, a wann ech da gewéinlech bei hie kucke gaange sinn, an hien ass effektiv deen, wou och déi, déi orchestral Saachen an déi Symphonie wierklech ëmmer héich, héich geschat huet an héich ëmgesat huet, da war mer Luca, Luca Turilli zum Beispill einfach ze krass. Ze krass am Sënn vun esou esou vill et scho bei Rhapsody of Fire gouf, ëmsou méi an ëmsou méi opulent an ëmsou méi iergendwou och scho bal lächerlech Produktiounen, well se einfach ze vill ze vill Material hunn. Et sinn dräi Alben do komm, oder zwee vill méi, Ascending to Infinity, wou se en neie Sänger, wou mir perséinlech guer net gutt gefall huet, ma dat ass meng perséinlech Saach, ech mengen et si Leit déi et sécher gären haten, Mech huet et wierklech äiskal gelooss. Dono koum Prometheus, Symphonia Ignis Divinus, ech mengen den Titel seet genuch wat do geschitt, ne? An du koum eppes natierlech wat wat och wat ech esou bizarre fonnt hunn, an iergendwou kann ech et novollzéien, datt s de wëlls e bëssen Recognition vun de Fans kréien, wells de soss wahrscheinlech ënnergees. Ech mengen hien, hien huet e bekannten Numm an de Sänger deemools, de Fabio Lione, wéi bus, wou bis zum Into the Legend dobäi war, huet och e gewëssenen Numm. So wat hunn se gemeet? Se hunn sech zesummegedoen a se hunn einfach Turilli slash Lione Rhapsody draus gemeet an. Nee, dat ass ze vill. Ech weess net, komm mat eppes Neies, komm mat engem neie Konzept an dass dass awer ëmmer erëm dat selwecht. An dat ass leider, mengen ech, och e Message, wou mat hinnen, dat heescht mat deene villen Ofspaltungen, wou dës Band elo schonn erlieft huet, dat ass, mengen ech, de de Faktor, wisou dass se e bëssen an d'Vergiessenheet geroden. Wat schued ass, well se si mat mat eng vun deene wichtegste Bands, virun allem, Aus Italien, a generell fir de Power Metal sinn si extremst wichteg, well se dee ganzen Symphonie, déi ganz Symphonie Elementer rabrutt hunn, an ech fannen se extremst wichteg, just ech ech perséinlech hu mäin Interesse un deene villen Ofzweigunge verluer. Ech weess déi al Alben Absolut ze schätzen, King of the Nordic Twilight vu Luca Turilli oder oder oder The Infinite Wonders of Creation an an Prophet of the Last Eclipse sinn richteg gäil Albumen mam Olaf Heyer um Gesang, richteg richteg gäile Stuff an dat leeft nach ëmmer erop an erof. Ech muss soen vun wann ee lo zeréckkuckt oder wann ech zeréckkucken op d'Rhapsody of Fire Ära, déi éischt véier Alben, dat heescht am Fong der Emerald Sword Saga si mer mega wichteg, dat kann ech absolut erëm lauschteren. Mee wann ech nei Saache vun hinne wëll oder méi rezent Saachen, da ginn ech effektiv bei bei déi nei Konstellatioun vu Rhapsody of Fire, wou elo d'lescht Joer mat Glory for Salvation en neien Album erausbruet huet. An dat ass Rhapsody, esou wéi ech d'kennen, och wann sech wierklech awer iergendwou bemierkbar mécht. Sou. Dee gewëssenen Touch, wou den Här Luca Turilli matbrot huet, dee feelt. An ech soen net, datt e muss gefëllt ginn. Ech soe just, dës Band ass aktuell do ukomm, mengen ech, wou se huet missen ukommen, fir kënne weider z'existéieren an och fir weiderhi gutt an héichräich qualitativ symphoneschen Power Metal ze maachen. An ech hoffe just, datt et an deem Rhythmus weidergeet an net net nach dausend aner Bands sech mussen a Rhapsody oder Rhapsody of Water oder Rhapsody of Earth oder hei an do sech ëmnennen, dat ass e bësse lächerlech. Mee jo, wat, wat sot Dir dobaussen? Ech mengen, ech hu lo vill hei geschwat iwwer Rhapsody, dat ass eng Band, déi mer wichteg ass. Vläit hutt Dir dobausse jo och Äre Pefferkär bäizedroen. Ech denken, dass ech lo hei definitiv genuch gesot hunn an ech loossen iech och dobäi. Wie gesot, ech kann iech definitiv äh, Rhapsody of Fire recommandéieren. Giet et lauschteren, lauschtert och all eis aner Episode, well mir hunn der genuch. An ähm, ja, ech loossen iech dann domat an ech soen iech Merci fir d'Nolauschteren an bis demnächst erëm hei.